Belren News.
madekwa na vhuḓi kha belran news uyu ndi muvhigo wa tshipentshela nga mpho felicia mudahune madekwa na ḓola ṋamusi ri lavhelesana na fhungo ḽihulwane vhukuma ḽine ḽa khou taṱodza mafhungo u mona shango ḽoṱhe ḽa vhuphara khathihi na kha maṅwe mashango ane a kwama nyimele ine ikote ya afrika tshipembe nga tshino tshifhinga Hune ri khou lavhelesana na fhungo ḽine ḽa khou ambeswa ndi mimatsho ya vhege nga vhege ya u hanedzana na u ḓala ha vhadzulapo vha maṅwe mashango vhane vha vha fhano kha ḽa Afrika Tshipembe zwi siho mulayo vha nga vha vha si na bammbiri kana vha nga vha vha si na zwidodombedzwa zwo teaho uri vha vhe vha kha ḽino zwo ralo u ḓivha na zwiimiswa zwinzhi zwo yaho ngo fhambana vhane a vha khou takalela avho vhadzulapo ngori zwi khou sumbedza zwa uri vhunzhi ha zwitolo zwa avho vhadzulapo vha maṅwe mashango zwo ḓi valiwa ngei ḓoroboni ya johannesburg hu na vhaṅwe vhadzulapo vhane vha vha kha mashango o yo ngo fhambana vhane vha khou bvinyuwa nga nḓila dzo fhambananaho vha tshi khou shumisa zwileludzi zwa vhudavhudzani vha tshi khou sumbedza u sa farea zwavhuḓi zwino ri tshi khou lavhelesa ḽeneli fhungo mukhanselara vho ri mbulwane thelma marole u bva kha da vha na mavhili mararu ane vha tama vha tshi nga posa ri tshi khou lavhelesa ḽeneli fhungo kha ri thetshelese hezwinoni ah ndi khou livhuwa tshifhinga hetshinoni u bva kha felicia na vhatevheli vhoṱhe vha bell running news fhano vho no khou amba ndi mukhantselara marole rembuluwani thelma ee ndi zwa vhukuma kha mafhungo hayo no khou itea haya maḓuvha ane ra khou zwi pfha kha shango ḽoṱhe ho ḓala mimatsho Musi vhathu vha tshi khou ita mimatsho malugana na vhabvannḓa vhane vho ḓala hafhanoni South Africa vhane hezwi musi vho ḓala um vha khou wanala hoṱhe u tou bva henefhano kha province yashu u swika fhasi henengei KZN um vho no ḓala lu fhiraho tshivhalo ndi zwa vhukuma musi vho ḓala vho tou ralo hu na dzi challenge dzine sa shango ri ḓo vha ri tshi khou kona u dzi experience zwa zwino Felicia na vhathetshelesi ri ḓo tendelana roṱhe uri zwi khou vha na mutsiko kha soshio-ikonomi na public service. Musi ri tshi amba nga soshio-ikonomi ri khou amba nga zwithu zwine zwa nga tsumbo, eh, health service health care service zwi amba zwa uri um nga nḓila ine rine ra badzheta ngayo sa shango musi ho no vha na plus ya havha noni vha bva nnḓa vhane ndi vhanzhi vhanzhi zwi sia kha department ho no vha na mutsiko zwi amba uri a ri tsha kona u wana thuso sa vhadzulapo vha fhano shangoni ḽashu ḽa south africa ndi dovhe ndi ṋee tsumbo khamusi kha education Vha ḓo wana uri musi ro badzhetha ri tshi ri ri na vhana vhangana, mara ri ḓo wana uri mulayo u ri hu songo vha na ṅwana ane a sa ye tshikoloni na muthihi, a nga vha a mubvannḓa kana a wa mini. Zwenezwo zwi itisa uri hu vhe na tshaḽenzhi, vhana ndi vhanzhi, vhadededzi vha ḓo vha vhaṱuku, zwishumiswa na zwone zwi amba uri zwi ḓo shotha. Ri tshi ri tshi dovha futhi ri tshi lavhelesa vha ḓo wana uri havha vhathu vha fhano shangoni ḽashu vha tea uri vha eḓele nga ngomu dzinḓuni vha tea zwi amba uri dzi infrastructure na dzone dzi na mutsiko hezwo zwithu zwi itisa uri hu kone u gonya um zwithu zwinzhi tsumbo maḓi o no kho shumisiwa na muḓagasi u no kho shumisiwa zwi vha zwi zwithu zwinzhi zwi ita mutsiko kha shango ende hezwo zwithu a ri koni u to zwi vhona kha vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha ri ḓo dovha futhi ra sum ra ra sedza zwithu zwi no tonga um job competition vha ḓo wana zwori ha vhathu vho no bva nnḓa vha soko tenda kha musi mutengo muṅwe na muṅwe une department of labour kha musi u vha u tshi ri heinoni ndi mbadelo ṱhukusa mara vha ḓo wana uri vha a tenda kha ri ṋee tsumbo ndi ndo mpfarela muhashi na vhathetshelesi ndi ṋee tsumbo kha musi kha tourism vha ḓo wana uri fhethu hunzhi hune ha vha uri dzi hodela dzi b n b musi vha tshi dalela vha ḓo wana uri ho ḓalesa mini vha bva nnḓa ngori vha sokou tenda khamusi mutengo wonoyo une ndi wa fhasi so ri ḓo wana zwo uri competition i vha i tshi disadvantage ya vhadzulapo vha fhano shangoni ḽashu ri ḓo dovha ra wana vhathu vho no bva nnḓa kha informal trading even na na na na formal trading ngauri ri a vha wana vha tshi khou ita vhubindudzi dzi ḓoroboni dzashu na mahayani ashu vha wana uri hei zwine vha khou ita zwone a zwi regulatiwi a ri ḓivhi zwori tshelede dzine vha khou dzi vha khou badeliwa vha vha vha dzi dzi tshimbila hani khamusi dzi ri dzi ri engedzedzela hani sa shango ikonomi mara hu na zwine vha ita vha ḓo wana dzi khou ṱuwa dzi khou ya mahayani avho vha tshi ḓisa nga nḓila ine vha vha dzi itisa ngayo kha ri sedze khamusi na kha mafhungo a, a, a crime and security vha ḓo wana uri sa shango ro dzheneliwa ndi ḓo vha na zwiṱukuṱuku zwine nda ḓo topola eh, muhashi na vhathetshelesi vha ḓo wana uri organized crime yo gonya nga maanḓa i gonya hani zwiṅwe zwa zwithu zwi no khou itisa ndi vhene vha vhathu vho no khou bva nnḓa vha ḓo wana uri dzi illicit activities such as um, zamazamas um, dzi drug trafficking smuggling of counterfeit goods hezwo zwithu vha ḓo wana uri zwo ambarela shango ḽashu ende shango ḽashu ḽi nga si tsha vha na vhudziki kha vha ri ndi dovhe ndi ṋeye tsumbo hafhanoni ho vha na mivhigo henefha ine khou sumbedza uri hu na dziṅwe dza dzi dzhele dzine um dzi dzi prisoners vhunzhi havho ndi vha nnḓa u fhirisa vhathu vha fhano South Africa ri khou lila ri khou ri dzi dzhele dzashu dzo ḓala dzi dzhele dzashu dzo ḓala vhunzhi hadzo dzo ḓala nga vhathu vho no khou bva nnḓa so ndi ndi challenge khulwane heyo ndi khou nyanga u fhedzisa nga amba uri um vhaṅwe vhane ra khou vha vhona ungari khamusi um muhashi na vhathetshelesi vha na dzi dokhumenthe tshiṅwe dziṅwe dza dzi dokhumenthe dza hone dzi fake lune vha ḓo wana uri um vha vhulanguli zwi a vha konḓela u tou kona u tou wana uri zwa vhukuma idzi dokhumenthe dzo fariwaho dzi feki kana ndi ndi ndi ndi dokhumenthe dza vhukuma ndi khou amba ene ngei mikanoni ende zwi khou itea vha fhira muhasho na vhathetshelesi nṋe ri khou vhona u nga ri havha vhathu vho no khou ita mimatsho vha tshi ri havha dzi foreign nationals dzine dza vha uri dzi illegal kha dzi ṱuwe ha nṋe ri vhona uri vha khou shuma kha zwi naho sa tou pfhi ri fanela u tou ri ee kha zwi itee mara ri vhona uri muvhuso kha u takuwe u kone u vhona uri u langulisa hani dzi foreign nationals dzine dza vha uri a dzi yo mulayoni dzi ṱuwe ngauri dzi khou ḓisela mutsiko shango ḽashu and na riṋe sa vhadzulapo ri khou swikelela hone ra khou vha na mutsiko muhasho na vhathetshelesi Wo vha muvhigo wavhuḓi nga maanḓa. Kha vhe madekwana avhuḓi kha vhoṱhe a tshi ri u bva kha nṋe ndi khadzi ya vhadaho. Kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho. A. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kha u endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.